A rhan sgiliau i fod yn rapiwr, dwi'n meddwl mae ma lot o'n i fi'n neud efo rhythm, o dwi'n teimlo. Um, fi licio ffordd mae geiriau'n llifo, a mae hynna um, rhan fwyaf o'r amser yn pwysicach weithiau na'r, na beth ti'n siarad am. Yn amlwg, i gael y ddau yna'n perffaith ydi fatha'r dyna ydi'r top y gêm, do, i gallu siarad am pethau pwysig a llifo. Um, ond mae lot o'n ei wneud efo'r llif. Ti'n gallu siarad am y pethau pwysicach yn y byd, ond os ti'n mynd llifo ar ben curiad tra ti'n deud o, di o'n mynd o drosodd yn... Um, um, Mae'n ma anodd esbonio. Dwi'n siŵr os da chi'n gwrando ar lot o'r, or rapwyr, da chi'n dall beth sgynnau. Mae rapio yn yn bendant yn helpu dysgu iaith. Pan o'n i'n ysgol o'n i'n sgwennu pob dim mewn fformat odl, felly os o'n i angen cofio rhywbeth, swn i'n rhoid o mewn jyst, t'mo', dau llinell bach, a swn i'n cofio fo gymaint hawsach, t'mo', a wedyn swn i'n swn i'n mynd ati a sgwennu caneuon cyfan amdan y pynciau a ballu. Ond yn amlwg weithiau os ti mewn, os ti'n os ti'n yym mynd i mewn i neud tygau neu be' bynnag, A mae'r pwnc ti wedi sgwennu am ddim yn dod fyny yn un o'r cwestiynau yn amlwg. Mae'n gallu fo'n tricky, de. Um, ond da ni'n cymryd bod dim trwy odla. Mae'n ma, ma just y rhythm eto, dwi'n yn sticio yn dy ben di. Mae'r iaith Gymraeg yn, yn diddorol i rapio mewn, achos mae yna gymaint o um, llif i'r geiriau. Ti'n ma'n gael llawer o hynna yn Saesneg yn amlwg. Mae'n ma, ma, um, ma galetach mewn ffordd, a rhan y sain yr iaith. Mae sain iaith Cymraeg yn, mae yna gymaint o llif iddo fo, ac yn amlwg da ni'n enwog am barddoniaeth a falle, a mae'r ma ddau yn dod o'r un un lle, mae barddoniaeth a rap. Mae nhw'n gyn dod o'r un lle, os ti'n mynd yn ôl i'r oesoedd, to, oedd gen ti beirdd efo pastwn, nocio ar y llaw. A beth sy'n nhw'n neud ydy, um, sy'n nhw'n neud barddoniaeth nhw ar ben y curiad na. Sydd fatha hip hop old school mewn ffordd yndi? T'o'? Yym felly di mae o'n hawdd i rapio yn Cymraeg, ond ma'n dibynnu os ti'n siarad Cymraeg, ti'n dallt beth sgynna i? So ti'n gallu rhoi hwnna i unrhyw iaith rili. Ond os ti efo lot o cariad at be' ti'n neud, yn amlwg ti'n mynd i ffeindio fo'n hawsach. Fel arfer dwi'n gael ymateb eitha da o fewn gweithdai. Yym y prif reswm ydy mae'r genhedlaeth newydd yn weld beatbox fel rhywbeth cŵl. Um, pan o'n i'n ysgol, yn anffodus, do'n am byd yna i denu fi fewn i'r iaith, felly nes i mynd yn erbyn siarad Cymraeg os dwi'n onest, ond tan i fi cyrraedd coleg a nes i clywed um, un o ffrindiau fi'n rapio yn Cymraeg. A dyna oedd y tro gyntaf i clywed rhywun yn cymryd ei iaith a roed y e mewn context modern. A tro gyntaf i clywed hynna, ni fel, o, mae hwnna'n... Waw, ti newydd chwalu reality fi amdano iaith Gymraeg. A dyna beth nath gael fi fewn i dysgu'r iaith a t'wo' a datblygu hynna mewn i i rap a barddoniaeth. Yym felly pan dwi'n dangos hynna i plant ifanc ma' yym ma' nw'n t'mo' ma' n'w fel o t'mo' ma'n rapio'n Cymraeg o no way. Wedyn dwi'n dechra a ma' n'w fel o no way ma' wnna'n actually o ma' wnna'n pretty cool. A wedyn t'mo' yn amlwg 'dan ni efo'r cysylltu yna wedyn unwaith ma'r cysylltu yna 'di ga'l 'i osod rhwng chdi a'r gynulleidfa 'na fo wedyn t'mo' ma' ti jyst angan rwbath i i creu y cyswllt 'na. a fel arfer rap, beatbox, mae hyn i gyd yn pethau sydd yn cŵl. Do? Um, felly, dwi'n gael y matab da fel arfer. Ond dwi'n mynd rhoi pressure ar neb chwaith os dyn nhw'n licio fo, wel, dyn nhw'n gorau gwrando, falle, dwi'n mynd meindio os maen nhw eisiau gwneud be bynnag arall. Um, ond fel arfer, yn gael hwyl, dyna di prif beth, gael hwyl yn ei cyfariaeth.